Croeso i Ysgol Andy Richard. Fi di Dorian Pew a fi di pennaeth yr ysgol. Plesur gen i i croesawu chi i'r ysgol arbennig yma sydd yn darparu addysg i ddisgyblion o tair mlwydd oed i 16 mlwydd oed. Rydym yn credu taw taith yw addysg yn Ysgol Andy Richard, ble rydym yn benderfynol i ddisgyblion cyrraedd ei llawn potensial. Mae nifer o elfennau sy'n sicrhau'r llwyddiant yma, gan gynnwys cefnogaeth lles effeithiol, addysgu a dysgu ardderchog, ac wrth gwrs, profiadau arbennig sy'n paratoi ein pobl ifanc i fod yn ddinasyddion gweithgar ac hapus yn ein cymunedau. Mae Ysgol Henry Richards yn ysgol teuluol sy'n rhoi llawer o gyfleoedd i bawb. Mae'n ysgol croesawgar iawn a mae pawb yn nabod ei gilydd ac y mae'r athrawon yn neis iawn hefyd ac yn helpu cynorthwyo pawb.
Mae Ysgol Henry Richard yn ysgol cyfeillgar, gofalgar a mae pawb yn gofalu ar ôl ei gilydd.
Os bydda i'n disgrifio'r ysgol yma, bydda i'n disgrifio fe'n llon a llawn bwrlwm. Bydda i'n disgrifio fe fel cyfeillgar a ma' pawb yn caredig ei gilydd. Ar hyd y daith yn Ysgol N. Richard, mae nifer yn ymuno gyda ni, gan gynnwys y disgyblion ym mlwyddyn saith, a ma' pawb yn cymryd llwybr gwahanol trwy 'u taith addysgol. er mwyn cyrraedd ei llawn potensial. Yn Ysgol Enw Richard, mae pob un disgybl yn cyfri. Er mwyn cwrdd â gofynion pob un disgybl, rydym yn cydnabod faint mor werthfawr yw llais y disgybl er mwyn arwain y dysgu. Mae'n hanfodol rhoi cyfleodd i ddisgyblion gwneud penderfyniadau er mwyn datblygu i fod yn unigolion hyderus, uchelgeisiol a chreadigol. Pryd nes i dod lan o fi rili ofnus, ond nawr mae ysgol ble fi di neud ffrindiau yn byth. Fi hefyd yn credu bod athrawon yn grêt achos ma' nhw'n addo pawb i'r ysgol mor fach. Ie, ma' 'na fod gallu bod yn blentyn hefyd yn bob dosbarth. Falch iawn o'n Cymreictod a'n diwylliant lleol yn Ysgol Henry Richard. Rydym nhw wir yn, yn ysgol gymunedol sydd yn gwerthfarogi beth sydd o'n hamgylch. O'n i'n bach yn ofyn wrth wneud ffrindiau nawr, ond fi wedi dysgu bod pob un sydd wedi ymuno Blwyddyn Saith yn gwrtais iawn. Ac mae'n bleser gweld ein disgyblion yn datblygu i fod yn unigolion dwyieithog hyderus. Rydym yn ysgol sy'n credu bod adnabod pob disgybl fel unigolyn yn anfodol er mwyn cefnogi ar y daith. Mae llwyddiant disgybl yn Ysgol Hen Richard yn ganlyniad o gyd-weithio cadarn rhwng y disgybl, yr ysgol a'r cartref, ble mae cyfathrebu rheolaidd yn allweddol. Rydym yn falch eich bod yn ystyried ymuno gyda ni yn Ysgol N. Richard, ble rydym yn cyd-dynnu i sicrhau taith addysgol llwyddiannus i'ch plentyn. Credwn yn gryf yn ein arwyddau. Mewn llafur, mae Elw, a rydym fel cymuned yn rhoi ein gorau glas dros ein disgyblion. Yn yr ysgol 'ma, mae pawb yn nabod pawb. Edrychwn ymlaen i'ch cyfarfod eto!